Daliwch ati, mae yn un hir, single leg, bent leg, toe tap. Ta-da! Lly dyna beth i ni'n dysgu neud heddi a mae'r symudiad yn mynd i fod yn gweithio'r bola heddi. Felly gobeithio bod chi yn barod amdanau menteriaeth Rhondda Cynon Taf. Nawr dwi'n mynd i symud yn ôl, felly cadwch lygad barcud ar yn symudiadau i wrth i fi ddysgu y symudiad cam wrth gam. Nawr fel wedys i, mae e yn mynd i fod yn gweithio'r bola yr wythnos yma eto. Felly, cadwch lygad ar y symudiad wrth i mi ar ddangos y symudiad yn gyntaf, a wedyn mi fyddai yn disgrifio'r symudiad i chi ar ôl i fi gwblhau. Felly gwyliwch yn gyntaf.

Oedd yna lot o ffocws yn dod e. Felly dyna ni wedi arddangos beth yw single leg bent leg toe tap. Chydig fel dawnsio unwaith eto yr wythnos yma. Felly dyma ni cam wrth gam bobl yn dyn neis, mae'r gwallt yn fler. Felly, rydyn ni mynd i roi y trad ar y llawr, plygu ein pengliniau a pwyso yn ôl, fel ein bod yn cifennu yn fflat neis ar y llawr a dwylo wrth ein ochr. Nawr os ydych chi moyn, mae yn helpu os ych chi moyn rhoi eich dwylo chi o dan eich pen ôl, achos mae yn helpu gyda'r pwysau sydd yn dod ar weilod y cefen yn ystod symudiadau sydd yn defnyddio'r abs. Felly, dwylo dan y pen ôl. Nawr, trad gyda'n gilydd, pengliniau gyda'n gilydd, rydyn ni'n mynd i codi nhw i fyny. Felly mae'n bengliniau i mewn un llinell bach syth gyda'n gliniau, a mae gwylod fy nghoesau i mewn llinell bach syth paralel gyda'n llaw. Nawr, un ar y tro, rydw i'n mynd i fynd ar goes dde gan cadw'r coes wedi plygu, Dw i'n mynd i ddod fe lawr i'r llawr, tapio'r llawr, ac yna nôl i fyny. Wedyn y goes chwith, lawr i'r llawr, tapio'r y llawr, a codi nôl i fyny. A fel ych chi'n gweld, mae fy nghoesau i yn sefyll fel maen nhw. Felly dydyn nhw ddim yn symud yr un pryd, iawn, maen nhw'n sefyll fel rhyw fath o bwrdd coffi a un trod ar y tro yn dod lawr i'r llawr. Nawr beth am y gwaith anadlu gofynnwch chi? Sori bod fi'n siarad i chi ar y llawr, ond mae e mor gyffyrddus, ia? Felly, chi'n mynd i codi eich coesau chi i fyny fel y bwrdd coffi, chi'n anadlu allan wrth dod â'r goes i lawr ac anadlu fewn wrth ddod â'r goes nôl i fewn. Anadlu allan, anadlu mewn, anadlu allan, anadlu mewn. Ohh! A triwch cael eich asgwrn cefn chi i sticio i mewn i'r llawr gan gadw eich bol chi yn dynn neis. Felly, fi'n meddwl bod ni'n barod i drial e gyda'n gilydd. Felly, cam wrth gam, traed ar y llawr, coese wedi plygu a phwyso yn ôl. Wedyn, dwylo o dan y pen ôl i helpu gyda'r pwysau sydd ar waelod y cefn. Traed a phengliniau gyda'i gilydd, dewch nhw i fyny fel bwrdd coffi, gan gofio eu cadw'ch pengliniau chi mewn un llinell gyda'ch cliniau a'r coesau yn paralel gyda'r llawr. 3-2-1, bant â ni, felly nadlu allan, yn nadlu i fewn, coesau nôl 'da gilydd, yn nadlu allan, Anadlu i fewn, coes yn ôl dy gilydd. Anadlu allan. Anadlu i fewn a coes yn ôl dy gilydd. Doi ar ôl, anadlu allan. Anadlu i fewn, coes yn ôl dy gilydd. Un bach arall, anadlu allan. Ac anadlu i fewn.